Croeso i Golwg ar y Bae, eich synopsis gwleidyddol o hynt a helyntion Senedd Cenedlaethol Cymru. Byddwn ni'n holi ambell i Aelod Cynulliad yn clywed am gwestiynau'r Prif Weinidog ac yn cael y clecs i gyd o wythnos i wythnos. Wel, y clecs o'r cynadledd y Ceidwadwyr ydy, mae 'na llawer iawn isio gweld Andrew RT Davies i sefyll i lawr. Pam? Wel, mae 'di gael un cyfle ar etholiad, a dyma nhw isio rhywun arall yn, yn y lle cyn yr etholiad nesa i'r Crynulliad. Wel, ath Theresa May lawr i Abertawe ac un o'r pethau oedd gynno hi i ddweud oedd, 'da ni am trigro erthygl 50. Pryd? Ar wythnos iddi Merchar. A pa ddiwrnod ydi hwnnw? Wel, diwrnod pen blwydd John Major. Huw, bydd o'n falch o'r present yna, bydd? Rheswm arall i Theresa May ddod i lawr i Gymru oedd i lawnsio y fargen newydd, bargen dinesig Bae Abertawe. Bargen dydi hwn rhwng Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac ynghorau lleol, ac y gobaith ydy bydd yna 9,000 o swyddi yn dod allan o'r peth. Wel, mae gen ni gynadledd ar y penwythnos yn Llandudno, a wrth gwrs ni wythnosau cyn ymgyrch yr etholiadau lleol ar draws Cymru, felly wy'n gobeithio gewn ni gyfle i, i ddathlu'r hyn ni wedi llwyddo wneud yn ddiweddar dros uh, Llywodraeth Leol. Mae'r cyllidebau wedi bod yn dyn iawn, ond ni wedi llwyddo cael y setliad gore i Lywodraeth Leol uh, leni a'r flwyddyn cynt, felly wy'n gobeithio gewn ni gyfle i ddathlu a hysbysebu pobl o hynny, a bydd hynny'n gaffaeliad da i ni yn, yn y gynhadledd. Wel, yn fy flaenoriaeth i yr wythnos hon yn y Senedd oedd sicrhau dadl ar yr economi las, a ni wedi cael hynny. A oedd e'n ddadl ddiddorol iawn. Wnaethon ni gael cefnogaeth trawsbleidiol. Nath y, um, y cynnig gael ei dderbyn gan y cynulliad. A pwrpas y ddadl oedd uh, sicrhau bod gyda ni strategaeth ar gyfer yr economi las ar draws Cymru gyfan gwbl, a'i sicrhau bod ni'n gallu manteisio'r y cyfleoedd sy'n dod o'n moroedd ni fel un o'n adnoddau naturiol mwyaf pwysig ni. Yr wythnos yma yn y gynhadledd, byddwn ni'n newid rheolau y Blaid Lafur yng Nghymru, gydnabod newidiadau sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd diweddar, mae hynny'n beth positif iawn. Yn y dyfodol, hoffen ni weld aelodau cynrychiolwyr pleidiau lleol yn y Blaid Lafur yn cael trafodaeth a dadl ynglyn â amcanion a nod y Blaid fel plaid yng Nghymru. Felly, bydd hyn, bydd ein gyffaeliad ni fel plaid. Faswn i hefyd yn hoffi gweld cyfle i ni fel plaid yng Nghymru ddatblygu polisi nid yn unig ar y faterion sy'n ddatganoledig, fel i ni eisoes yn wneud, ond hefyd ar bethau sydd ddim wedi cael eu datganoli, oherwydd mae persbectif Cymreig gyda ni ar bethau heb law i bod nhw wedi cael eu datganoli, a felly bydde fe'n bwysig yn y marn i bod ni'n cael cyfle i, i drafod hynny fel plaid a i benderfynu'r math yna beth yn y dyfodol.